हे चौठी चान, अमेरिका के राजधानी दरभंगा के बना दियो। एना किया बाजि रहल छी? अरे अपन छोटुआ बेटा नहि अइ? दसमा के बोर्ड के परीक्षा दइ लए गेल छलए। ओहिमे अमेरिका के राजधानी दरभंगा लिख कऽ आबि गेलैए। तऽ ओकर छोट-मोट गलती के लेल अहाँ विधि के विधान बदलऽ चाहै छियै? एह, बोर्ड के परीक्षा अहाँ के छोट-मोट परीक्षा बुझाइए? अपने त तीन बेर मे पास कयल भेल नहि आ बेटो के अहाँ फेल कराबऽ चाहि रहल छी। अच्छा कका सुनु आब चन्दा जे छै से पाँच सए एक रुपया हमरा सबके चन्दा द दियौ। चन्दा? कथी के चन्दा? कृष्णाष्टमी त खतम भ गेलै भाय चारि पाँच दिन पहिले त आब कथी के चन्दा दियौ रौ। विश्वकर्मा पूजा के चन्दा यार विश्वकर्मा पूजा सेहो हेतै न। अच्छा विश्वकर्मा पूजा के। ओकर बाद चौड़चन के संद- चंदा जे छै से सेहो मंगबही फेर ओ तऽ तीन दिन के बाद से हम सब चौड़चन के चंदा मंगनाइ शुरू करबै ना एना जे हर दू दिन पर चंदा देबऽ लगबो तोरा घर सबके घर घराड़ी सब बिका जायत सार के तैयो थाह नहि पेबै आइ भोर में सेहो चंदा लऽ गेल छलहुँ आ फेर से आबि गेलहुँ चंदा लै लेल राव बाय भोर में कथी के चंदा लगल रही रह तो साहब जहन मन होइ छौ तहन चंदा आ जाइ छै से लऽ कऽ चलि जेबे रो भाई भोर में आयल छले चंदा लै लेल भोर में के आयल छले चंदा लै लेल यार अरे ओ चुल्हाई जाके पोता बोरे बोरे सब गांव से चंदा उसे लेलको है वह द्वारे क्यों चंदा ने दो रहल छो अरे लेकिन चुल्हाई झा के पोता सब तो विश्वकर्मा पूजा करबे नहीं करे छै यार तहन फेर चंदा किया उसैल ले जाय गेलैया से कहता इहे एनो जुलूम होइ छै अरे भैंस बियले ओकर काल्हि अरे नहि नहि ओकरा माँके बच्चा भेलैए तऽ हॉस्पिटलमे भर्ती छै तऽ पाइ कम पड़ि गेलै तऽ सार पूरा गामसँ चन्दे उसेल लेलकै अरे यार आब तऽ विश्वकर्मा पूजा के चंदा नहि देते कियो यार कह पहिने है चंदा उसल के चल गेले यार हद छै हे तोरा सबके चंदा दैत दैत भरि गामक लोक दलिद्र भऽ जेतै घर घर में पूजा करबे से नहि आ पूजे करबाक छौ तऽ फोटो लगा कऽ पूजा करे जाय जो आटा वाला प्रसाद घर से लऽ जाके ओकरा प्रसादी बैठ दही तऽ चंदा कथी मांगने कथी लए मांगि रहल छै पूजा तऽ फोटोओ लगा कऽ हमसब फोटो तोटो लगा कऽ कर कैये लेबै यार पर ऑर्केस्ट्रा लेल तऽ पाइ चाही ने छओ गो छौरी आबि रहल छै बंगालसँ भरि राति भोजपुरी गीत पर नागिन जेना लहरा लहरा कऽ नचतै वाओ मजा आबि जेतै यार हमरा तऽ पते नहि छलै ऐ यौ इएह दिन देखबै के लेल हमरा से बियाह केने छलहुँ जे अहाँ नागिन डांस देखे लए ऑर्केस्ट्रा में जायब हम कोनो नागिन से कम छी की अरे हम एकरा सबके कहलिए यार एकरा सबके मजा आब जेते हमर सबक उम्र आब कहाँ रह गेली सबके खैर कोनो बात नहीं ई भेल ना बात खैर तू सब जो अब बढ़िया ऑर्केस्ट्रा मंगा हमर कहे के मतलब बढ़िया मूर्ति मंगा पूजा शुरू कर हम पहुंच जबो रात में ऑर्केस्ट्रा देखे लेल टांग तोड़ देबै न हम अरे न भाई पूजा देखे ले लेबो यार आरती देखे ले रात में बो आ पूजो देखे ले नहीं जा सके छी हम अच्छा सुनो कनिया जी पाँच सए एक टका दऽ दियौ एकरा सबके दऽ तँ देबे करबौ मुदा फेर भोरे गाँव सँ चन्दा असुलि कऽ पछिले बेर जिना ट्रेन नै पकड़लिहें दिल्ली के। हँ रौ याद आएल पछिला बेर रमभुजना पोता आर तू सब मिल कऽ जे छै से दिल्ली निकलि गेल रही भरि गाँव सँ चन्दा उसैल कऽ। एहि बेर नै ने जेबही दिल्ली। नै नै हम सब ओ काज नै करै छी कका। हम सब सिर्फ पूजा पर ध्यान देबै। हम सब जे छै से ओ चंदा लऽ के हेरा फेरी वाला काज हम सब नहि करै छी हम सब अहाँ देखते छियै हर बेर हम सब हर बेर एक एकटा पैसा के हिसाब माइक पर दै छियै ताहि दुआरे हम सब ओ हेरा फेरी वाला काज नहि करै छी काका देखी करिया तोरा पर हमरा पूरा भरोसा अछि तोरा गांव में लोग सब मनुख बुझै छौ काका अहाँ बिल्कुल निश्चिंत रहू हम सब बिल्कुल हेरा फेरी एकोटा पाई के इम्हर से उम्हर सबटा पाई के हिसाब देल जेते भर गामक लोक सब के हमरा पता अछि तू एको गो पाई के इम्हर उम्हर नहीं करबी सबटा पैसा ऑर्केस्ट्रा में लगेबी अरे हमर कहे के मतलब छले सबटा पैसा पूजा में लगेबी आई बेर फेर एबै ना पैसा से उड़बै ऑर्केस्ट्रा में छोरी सब पर आई चुप चुप चुप चुप ना चुप अरे काकी ई तऽ पूजा के पाई घटि गेल रहे ने तऽ वएह दै लेल कक्का आबै छलखिन ने आयल रहथिन पछिला साल तऽ ताहि के बारे में कहै छले ओ एहन कोनो बात नहि छै हाँ हाँ ओ एक्चुअली पूजा के पाई घटि गेल रहे ने तऽ वएह दै लेल जे छै से गेल रहियै एहन कोनो बात नहि छै गलत नहि सोचू हमरा साने हम सीधा साधा इंसान छी रे करिया भैया रे करिया करिया भैया रे करिया करिया भैया दिल्ली के टिकट नहीं भेलो पंजाब के भेलो है चंदा के सबटा पैसा उसला गेल छै चल ना चलै छी अब हम पंजाबे घुमाबै छी रहो भाय कतऽ के ट्रेन रहो अरे पंजाब जा रहल छी हम सब यौ भरि गांव से चंदा उसिल के अहूँ चलै छियै ने रहो भाय भरि गाम से चंदा उसल के पंजाब निकले के फिराक में छै सार बेचना बेटा एह एतबे ने छओ हजार में तऽ रसियन सेहो बुक केने छियै पंजाब होटल में आ भरि गाम में हल्ला केने छै कि छह गो बंगाली आ डांसर आबि रहल छै ऑर्केस्ट्रा में ई गिरगिटिया पोता के प्लान छलै भरि गांव से चंदा उसल के पंजाब भागे के हमर कोनो गलती नहि अछि हमे यार हमर कोन गलती अछि उसला गेल छौ ने भरि गाँवसँ चन्दा चल आब रेलवे स्टेशन अरे एखन शुरुए केने छलियै चंदा उसलनाइ तोरा एखने अबाक छलुए मंगनी में भरि गामक लोग सब मारि खुआ देता है आब भरि गामक लोग तोरा दोनों के फंदा पर लटकेतो चंदा मंगना ई सबटा निकालि देतो सार सब चंदा के नाम पर धंधा बना के रखने अछि घरे घरे पूजा ठानि लेने अछि आ सबटा पैसा उछालि उछालि कऽ बाहर भागै छी रोक तोरा सबके आइ